און דער רבי פלעגט פארציילן זיינע שווערע יונגע יארן, זיינע שווערע יונגע יארן, נישט אלע צדיקים האבן דאס פארציילט, אבער דער רבי פארציילט אז אלע צדיקים האבן געהאט שווערע יונגע יארן, אזוי האט דער רבי געזאגט, באליינט כששמעני מפיהם בפירוש, כ'האב אליינס געהערט פון די צדיקים אז זיי האבן אלע געהאט שווערע ביטערע ביטערע נסיונות, ס'הערט זיך שווער, שלום, צדיקים, אשת מלאכים, מיר גייט עס נישט. אבער דער רבי זאגט אז אלע צדיקים האבן געהאט שווערע ביטערע ביטערע נסיונות, מען האט זיי שווער אויספרובירט, און געהאט די כח זענען געבליבן שטארק און זוכה געווען צו וואס זיי האבן זוכה געווען. און דער רבי האט פארציילט ווי שווער ס'איז אים אנגעקומען די תאוות, ממש געלעגן אין די תאוות, נאכדעם געלעגן אין. ס'איז שווער, ס'איז שווער אפילו פאר אונז ברסלב'ע חסידים דאס איבערצוזאגן, אבער קוקט אריין אין שבחי אריין און פעולת הצדיק ווי מוהראש האט עס צוזאמגענומען, ממש שווערע שווערע ביטערע ביטערע נסיונות, און די שווערסטע נסיון, די די די די הרגשה, די די שפירן וואס ס'כאפט זיך אריין ביי אונז, און דאס דאס מאכט אונז זעמיר אוועקפאלן פונעם אייבערשטן, מ'כאפט זיך נישט, מ'וועקפאלן, מ'בלייבט מיט די הוט, מ'בלייבט מיט די רעקל, אבער אינעווייניג ווערט מען מיואש.

ציעט ער דיך נאך דיין נשמה צוריק צום אייבערשטן, יא? האסט א יצר הרע פון גיין קוקן עבירה, ס'איז א שרעקליכע נסיון, אבער ס'איז נישט סוף פסוק, ווייל דו האסט דאך די אידישע נשמה, דו האסט דאך די אידישע געפיל, דאס דו ביסט דורך געפאלן, דו האסט די מעגענעט, ס'ציעט דיך צוריק צום אייבערשטן, אבער ווען ס'קומט די שווערע ביטערע נסיון, זאגט דיך די אייבערשטער דארף דיך נישט, סאו ס'איז נישט ווי צו גיין.

און יעדן קומט עס אין א אנדערע סארט די ליין, די אייבישטער דארף מיך נישט, פאר איינעם איז עס פשוט, יעדער האט עפעס א אנדערע מין וועג וויאזוי עס גרודזשעט אים און זשומעט אין מח, ס'לאזט נישט, מ'קען נישט, מ'קען נישט לויז ווערן פון דעם, צדיקים דארפן דיך נישט, מ'דארף דיך נישט, צדיקים דארפן דיך נישט, דער איז נישט געקוקט אויף דיר, דער איז נישט געשמייכלט צו דיר, דער איז נישט דיך צוריק געגריסט, הייבסט אן צו בויען קאמפלעקסן מיט בנינים און, און, כ'האב דאך שוין נישט וואו צו גיין. האב איך שוין נישט ווי צו גיין. און דער רבי האט פארציילט אז ער האט אויך געהאט די די מחשבות, און דער רבי האט געזאגט אז ער איז געווארן שוואך אין דאווענען א שטיק צייט, ווייל די מחשבות האט אים געזאגט, אייבערשטער מען דארף דיך נישט, אבער נאכדעם האט ער זיך צוריק דערמאנט, וואס? אייבערשטער דארף מיך נישט, איז צוריק געגאנגען.